Сыпкан ала бу тарелкаларны каян тапканнар элгәре безнең балачакта шундый тимер тарелкалар иде. Анарга будкаларны салалар иде, уртасына гына майны салып, э, алып, майга манып, манып ашый идек. Узган елны әлеге чара сыстыр төзелүгә 100 ел тулуга багышланган иде. Аның менә нәкъ Ульян шәһәрендә булуы да очраклы түгел иде. Чөнки әлеге зур дәүләтнең беренче нигез ташларын куючы Владимир Ильич Ленин үзе дә бит борынгы Сембердә туган. Совет чорын чагылдырган әлеге авыл йорты күренеше бик күпләргә туган нигезләрен, инде бүген мәрхүм булган әти-әниләрен кабат искә төшергәндер. Чөнки мондагы һәр нәрсә дә нәкъ менә узган гасырның алтмышынчы-җитмешенче елларына алып кайта. Бу өйгә килеп кергәннән соң, элеккеге совет вакытында үзебезнең үскән өйгә килеп кергәндәй булдым. Бүген монда килүчеләр әлеге экспозициягә куелган авыл күренеше җиһазлары, Савыт-саба гына түгел, ә ул вакытта, бәлки, әллә ни зур игътибар да бирелмәгән байтак нәрсәләрне күреп сокландылар. Менә шул сирень радиколоннарын клубка чыкканда әз-әзләп кенә сибә идек. Алар күпме дефицит бит әле. Ә егетләр инде шипырны сибәләр иде. Башка күргәзмәләрдән аермалы буларак, совет чорындагы татар авылы йортын чагылдырган күргәзмәгә Куелган әйберләрне кулга алып карарга да мөмкин иде. Ә бу инде бүгенге заман балаларына аеруча кызыклы иде. Диварга эленгән сәгать тә, аңа ябыштырылган алман кызлары да, газета-журналлар да, хәтта мәктәп дәфтәрләре белән көндәлекләр дә бу көнне бер кешене дә битараф калдырмагандыр. Ел саен елкы куя идек без. Кечкенәдән үк әтием алып кайта иде урманнан нарат агачын, бизи идек без аны. Ә мәктәптә инде укытучыларыбыз өйрәтте төрле-төрле уенчыклар ясарга. Кечкенә братым белән кечкенә сагында Мин стенгазета кебек ясый идек. Анда теге яңа ел турында шигырьләр яза идек. Аннары көлеп-көлеп үзебезгә мыеклар рисовать итә идек, как будто без инде үзебез әллә кем инде. Бүген татар мәдәният үзәге урнашкан бина үзе дә ссср чорында, 1953 нче елда төзелгән. Гомумән, Бүген мәдәни үзәк тулысы белән монда килүчеләрне совет чорына алып кайтты. Үзәкнең фойесына зур чыршы куелган. Андагы барлык уенчыклар да 50 нче, 60 нчы, 70 нчы елларда ясалган. Аларны өлкән абый-апалар ел саен мәдәният үзәгенә үзләре бүләк итеп алып киләләр. 60-50 нчы еллардагы элек игеннәр болар. Кызганыч түгелме монда бирегә мәдәни? Юк, юк, бер дә кызганыч түгел, безнең бигрәк тә күп иде. Әле дә күп, мин бар теләгем белән китердем. Рәхмәт.
Мәдәният үзәгендә Социализм чыршысы проекты 2015 нче елда башланып китте. Өлкәнең татар милли-мәдәни автономиясе, элеккеге чыршы уенчыкларын җыю буенча акция оештырган иде. Беренче елларда ул чактагы чыршының биеклеге нибары бер метрдан аз гына биек булса, хәзер аның озынлыгы өч метрдан артык, чөнки чыршы уенчыкларын җыю һаман да дәвам итә. Монда килүче өлкәннәр, бер-берсен бүлдереп, бала чак хатирәләре белән дә уртаклаша. Ул еллардагы бәйрәмгә, Кием юнәлтү дә зур проблема булган, шуңа күрә алар аны үз куллары белән теккәннәр. Киемнәр марлядан тегә идек, крахмаллап, мени шулай. Күршебездә мени безнең медсестра булып эшли иде Лена апа, ул безгә марлялар бирә иде. Төн буе утырып, марляны крахмаллап, үзебезгә китереп ясый идек марля күлмәкләр. Костюмнарыбыз безнең юк иде, ну, барыбер мени ватадан ясый идек, как будто кар ява кебек инде, монда ялтыравыкларны эләви идек, шундый яңгыр кебек инде. Өйне бизи идек без. Мәдәният үзәге хезмәткәрләре бу бәйрәмне чыршы янында җырлап, бүләкләр таратуга гына кайтарып калдырмаган. Биредә сабыйлар өчен кызыклы остаханәләр, бәйгеләр дә узды. Элеккеге чорлар рухын тагын да көчлерәк итеп чагылдыру өчен оештыручылар чыршы тирәсенә җыелган әби-апаларга аларның бала чагында укылган әкиятләрне сәхнәләштергәннәр. Нәрсә булган икән?

Сабыйлар үзләре дә теләп катнаша. Быел менә Яңа ел якынлаша башлауга, алар сөйли башладылар. Апа, ә без тагын бәрәңге белән ябыштырып тагын ясыйбызмы, диләр. Тагын ясап эләбезме, диләр. Алар, без алар белән бит ясыйбыз да, аннары аны бүлмәгә элеп куябыз. Алар аның һәрберсе үзенең эшләгәнен, үзенең чәчәген, үзенең ниен менә теге йөзеген дә табып, нитәләр, шатланалар. Дөресен әйтик, баштагы елларда балалар чыршу янында башлыча русча шигырьләр сөйләсә, быел күбрәге татарча иде. Шигырь дигәннән, аны бүген балалар гына түгел, өлкәннәр дә сабый чакта өйрәнгән шигырьләрен кабат искә төшерде. Юлка, юлка, без сине сагынып көттек кыш буе, Син тагындан матурырак бизәнгәнсең бу юлы. Юлка, юлка, без сине сагынып киттек ел буе, Энҗе карлар явып үтте нәни ылысларыңа, Күп бүләкләр китергәнсең, Без әни дусларыңа. Чыршы бәйрәме көндез сабыйлар өчен булса, кичен мәдәният үзәгенең зур залына аларның әби-бабайлары, әти-әниләре җыелды. Алар өчен мәдәният үзәге иҗат коллективлары, төбәкнең танылган үзешчән сәнгать осталары Яңа ел могҗизасы дигән театральләштерелгән тамаша тәкъдим итте. Ульяновскидан Рәмис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Татарлар.